Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, саулармысыз Казаннан, Мәскәү белән түгел бу юлы. Бүтән Россия татар журналистлары форумыннан. Хәзер без бик бер куркыныч бинага керәбез, әйме? Болай караганда бер дә яхшы әйберләр бардыр дип уйламыйсың, ләкин аның эчендә бик яхшы әйберләр бар. Ул да булса Шаян ТВ телеканалы һәм икенчесе Болгар радиосы бөтен татар халкына сөйли торган. Ну менә бинасын үзегез күрәсез. Татарда шундый бер сүз бар, тышы ялтырый, эче калтырый. Бәлки тышы Калтырап бәлки эче ялтырыйдыр. Әйдәгез бергәләп хә керәбез, карыйбыз һәм тикшерәбез. Тынычлык таләпләре буенча без э, паспорт тикшерү үтәргә тиеш, күрсәтәбез паспорт һәм шуннан соң керәбез. Мин бер заманда Болгар радиосында эшләгән идем, хәтта мин эшләгән хәлдә дә менә шулай һәрвакыт паспорт күрсәтеп керә идем. Шуңа күрә бер нәрсә үзгәрмәгән. Менә хәзер үттек без ишек алдына. Хәзер мин үзем артымнан менә болай күрсәтәм. Ишек алды бик зур, үзегез күреп торасыз. Менә минем артымда шулай бик матур биналар. Мин бит инде әйттем, заманында монда Болгар радиосында эшләгән идек, шупшаршау дигән тапшыруда һәм шул чак безнең 5000 6000 сәгать хәзер. Тыңлыйк. Бу Шаян ТВ телеканалының пиар бүлеге җитәкчесе дип таныштырды үзе белән.
Яшь шаянтыбыга карт шаянтыбылар килде. Менә.
Исәнмесез. Тә, кайда чишенергә? Әт.
Контент эшләгез инде башта. Төшерәләр бит. Чишенергә дә бит башта. Бүген матур көн сез килгәнгәдер инде, әйме, бик матур көн, якты көн. Һәм әлбәттә инде менә безнең яшь блогерларыбыз һәм Шаянтыбы каналының бүген э, безнең Әлимә белән Кәрим сезне таныштырачак. Безнең Шаян ТВ каналының тормышы белән ничек кайнап торган Сезне учак белән. Әйе, татар учагы белән таныштырабыз сезне. Менә әлеге сурәттә сез безнең 5 ел элек командабызны күрә аласыз һәм безнең командабызда зурая бара. Менә, мәсәлән, Рузил Миникат, бәлки сез аны беләсездер, актерыбыз һәм чынлап та безнең командабыз арта бара, үсә бара һәм яңа алып баручылар өстәлә бара.

Уртача.
Юк, күпме эшләдең? Шулай чыга. Йо, ну менә статистиканы алсак, гомумиләштерсәк. Әйдәгез бу сыр булып калсын. Ярый. Сез бәхетле, чөнки менә мин коллегалар белән сөйләштем. Хәтта кайбер чит төбәкләрдәге газета, журналларда материаллар бастырган өчен гонорар да түләнми. Ә сезгә менә акча түләнелә яшь булуыгызга карамастан. Шуңа күрә бу бик зур

Бу локациядә безнең оригиналь тапшыруларыбыз, проектларыбыз төшерелә. Мәсәлән, әлеге мәйданчык, ул безнең яңа эшләп килүче Шаян Шортс проектының мәйданчыгы. Сезне
Монда безнең легендар тапшыру, легендар Әлфинур апа, бөтен Татарстанга, бөтен Россиягә танылган. Ягъни Әйе. Сезнең

Монда әлбәттә 100 баладан берничәсе генә, ләкин э, иманым камил, барысын да күреп барсагыз, аларның һәрберсе дә чын журналист икәненә инаныр идегез. Хәерле көннәр!
Без э, Шаян Шортс һәм Шаян балалар тапшыруының алып баручылары, э, зуракларыбыз, мәсәлән, Бәхтияр, мин, Сәфинә. Э, Без Шаян Шортс тапшыруының алып баручылары. Әлеге тапшыру безнең каналда яңалык, әле э, башланып кит- киткән проект һәм әлеге тапшыруда без яшүсмерләргә һәм балаларга кызыклы булган чаралардан репортажлар төшерәбез һәм әлеге чаралар турында кызыклы креатив форматта сөйлибез. Ә инде безнең кечерәк балаларыбыз, ул безнең Шаян балалар тапшыруының алып баручылары, алар шулай ук креатив форматта балаларга кызык булган әйберләр турында сөйлиләр.
Ничек монда укырга да, монда эшләргә дә өлгерәсез? Э, монда шаянда аңлыйлар, син әйтсәң, менә минем уклу контрольный яки берәр э, эш бар диеп, э, анда күчерәләр һәм инде мәктәп вакытына безнең съемкаларны куймыйлар. Без дәрестән Әлбәттә, безнең менә монда өйләдән соң без эшлибез. Күп балалар безгә киләләр өйләдән соң. Ә менә, мәсәлән, укудан соң инде, ә кем, мәсәлән, балалар бакчасына йөри, алар инде безнең өйләргә хәтле киләләр. Пакь булып, саф булып истә калсын Казанның кадерле кичләре. Муса Җәлил болында. Ә, Гафу ит, синең теге туган телне бел дигәнне сөйлә әле, белмәсәң, мин синең кирәгеңне бирәм дигәнне.
Нәрсәне хәтерлисең, шуны сөйлә.
Муса Җәлил. Муса Җәлил болында. Киң болында, тугайда, иркен кырда, уңайда, йөрәкләнеп, дәртләнеп, урап-урап. Юып гәүһәр йөзләрен, Булды кызым, рәхмәт.
Ян таба. Адым саен дәртләнә. Кояш килә турыннан. Аңа карап шатлана.
Афәрин. Ә ни өчен нәкъ менә журналист профессиясен сайладыгыз һәм тормышыгызның кайсы мизгелендә менә мин журналист булам дип уйладыгыз? Менә кайсы мизгелдә тәгаен бу фикергә килдегез? 1993 нче елда мин Марий Марий Ил Республикасыннан 1993 нче елда мәдәният министрлыгында эшләгән чорым министр үзенә чакырды да менә безнең Марий телевидениесендә татар тапшыруы эчелә әйдә давай син шунда кит Әмәлләп булдырырсын. Юк, юк, куркам мин әйтәм, анда бара торган түгел. Мин мәдәният э, институтын бетергән кеше. Килдем, беренче тапкыр студиягә утырдым, барлык җирләрем калтырана, инде куркам, каушыйм. Менә шуннан башланып китте мин татар өчен хезмәт итергә тиеш дигән сүз туды. Горурлык туды татар өчен. 47 мең татар яши Марий Ил республикасында. Бу бердәнбер туган тел дигән татарча тапшыру. Мин анын авторы һәм алып баручысы. Менә бу тапшыру иртәгә, ә берсе көнгә, унҗиденче октябрьдә 32 ел була. Менә шуннан кереп китте татарлар өчен горурлык, беренчедән, икенчедән, үземнен Татарлыгым белән горурлану. Менә хәзер без бер бинадан икенче бинага күчтек. Монда дубляж студиясе, ягъни Менә мондарак килегез, менә мондарак. мультфильмнарны тавышландыралар, татарчага әйләндерәләр. 15 мең серия без э, мультфильмнар тәрҗемә иттек. Рамиль апа, бу, бу сезнең хокуклар белән бергә сатып алынгандыр бит интернетта скачайттың да тавышландырдың түгел бит әйме бу барысы да хокукларым белән сатып алынган безнең мәсәлән ул бер елга аннан соң бер елга без алабыз да кайбер вакытны без аны инде дәвам итәбез әгәр дә мөмкин булса күбрәк инде без җырлы проектлар сорыйлар балалар популяр без мәсәлән төрле төрле мультфильмнарны тәрҗемә иттек һәм әлбәттә инде без күбрәк шундый мультфильмнар алабыз әдәп әхлак ягыннан Көчле булган мультфильмнарны алырга тырышабыз. Әлбәттә, инде балалар нәрсә карый, алар белән дә фокус төркемнәребез дә бар. Һәм киләчәктә без үзебез дә мультстудия ачачакбыз. Менә Сәйдә безнең. Сәйдә, син нинди мультфильмнарда катнашасың әле үзең? Цветняшки.
Әйе, бер җыр җырлап күрсәтәсезме Цветняшканысын? Пи-пи-пи, мин чебикә пи.

Ә цветняшканы татарчага ничек тәрҗемә иттегез? Э, цветняшкалар рөхсәт итмәделәр. Э, э, төрле төрле тәкъдимнәр әйттек, ләкин цветняшка гына диделәр. Татар халык әкиятләре буенча бар. Татар халык әкиятләре буенча мультфильмнар булачак, киләчәктә үзебез ачык. Ә, әле без тавышландырабыз гына алып. Мәсәлән, без булган идек Мәскәүдә Союз мультфильм студиясендә. Анда безнең мультфильмнарны бик яраталар. Без тавышландырган мультфильмнарны карыйлар. Әлбәттә, без тавышландырган мультфильмнар менә бездә генә күрсәтелә дип уйламагыз. Без аларга җибәрәбез әнине, ахыргы нәтиҗәне һәм алар тагын карап үзләренең фикерләрен безгә җиткезәләр. Ләкин беркайчан да кире борганнары юк, шундый югары дәрәҗәдә эшлисез дип, безгә бу бик зур бәя бирделәр һәм ә безнең инде

Документалкларда, ләкин менә нәрсә әйтәсем килә, мультфильм үз яктан, әлбәттә, кызыграк һәм авыррак аны дубляжга ясарга, чөнки монда фильмда бит инде ул бер тавыш теге, төгәл бер тавыш белән карасың. Әйе, тональность. Ә монда мультфильмда уйнарга кирәк һәм теге тавыш диапазоны бик күп, күп кырлы дип әйтергә була. Сәлам, дуслар!
Минем исемем Артур, һәм менә без бүген сезнең белән менә монда җыелдык, һәм сез бүген минем бөтен булган Сәләтләремне күрәчәксез. Менә шуңа ярап, да? То есть монда әлбәттә. Селкенеп утыра торгандыр бу хәлләргә. Сәбия шулаймы? И, әлбәттә.
Ну инде берәр канланрак тавышка килгәндә, әлбәттә, син аңларга тиеш, кем белән аралашасың. Минем күземә кара. Ну, син минем сүзләремне аңладың. Ну, монда инде әлбәттә инде катлаулы тавыштан, инде безнең теге ачу э, злой геройларга туры килә торган инде. Ну, әлбәттә, инде безнең җәнлекләр дә бар. Мәсәлән, анда менә кичә без Рафаэль абый белән утырдык, анда безнең тавыклар йөгереп җырды. Анда инде да, ну и вот менә шундый тавышлар тагын үзенә хас булмаган. Һәм тагын берәр ниндине, мәсәлән, мондый бераз юашрак кеше дип әйтик, менә шундый персонаж бар иде.
Ничек дип әйтим инде менә

Безнең экскурсиянең икенче өлеше дәвам итә, Болгар радиосына эшчәнлеге белән танышу белән дәвам итәчәк. Безне хәзер каршы алды Болгар радиосының җитәкчесе Илфар Кәримов. Ярый, Рамиль апа. Шулаймы? Ярый, хәерле юллар сезгә. Сәлмисез.
Монда гына безнең коллегалар бар. Ренарның бу студияда эшләгәне бар. Әйе. Шактый бер елга якын Ренат абиның кунакта булганы бар. 100 тапкыр булганы бар. 100 тапкыр әйе. Барысы да килеп җитсен. Бу насыйп булсын. Булып FM форматта гына яшәми. Без төрле өлкәләрне кочларга җыенабыз. Бер ел элек кенә әле радиода безнең урнаштырылды HD форматта төшерә торган камералар. Ә менә сез аларны күрәсез, стеналарда урнаштырылган. Һәм безнең эфирда турдан туры барган тапшыруларны радио тыңлаучыларыбыз ВКонтактедагы социаль челтәрдә турдан туры эфирда карый да ала. Алай гына да түгел, алар инде шушы видео форматта яздырылып, социаль челтәрләрдә саклана, аларны видео подкаст рәвешендә дә соңрак карарга була. Эшегез нормированныймы или журналистларның Без мәйсен эшләр митингыларны? нормированный түгел инде. Әйе. Субботада чыгабыз. Безнең бит әле эфирдан эшләү тыш э, төрле чаралар бар, концертлар, Булга радиосы концертлары. Э, Менә хәзер без Булга радиосы милли музыкаль премиясенә әзерләнәбез. Төрле акциялар, э, алып баручыларның инде график буенча безнең көнне 4 сәгать, 5 сәгать эшлиләр. Ял көннәрендә 6 сәгать эшлибез инде. Журналистларга җитәм соң алайса. Журналистлар бүгенге көндә җитә инде безнең, әйе, э, шуның теге сөенечле хәл инде ул. Бүгенге көндә бит инде журналистикада теге кадрлар кытлыгы, ә кемдер килә, кемдер китә, ләкин менә безнең инде 2000 елдан бирле төп состав бар, алып баручылар составы да, журналистлар составы да, әле алар Аллага шөкер эшләп тора бүгенге көндә. Э, шуңа күрә теге кытлык бар дип әйтә алмыйм ләкин инде шулай ук яшьләрен дә җәлеп итәргә тырышабыз төрле кастинглар оештырабыз э, договор форматында алар килеп тапшырулар эшлиләр яңалыкларда эшлиләр теге менә шул ук шаян тв безнең э, кул астында гына аннан үсеп чыккан журналистларны да җәлеп итәргә тырышабыз ильфар менә син иртәнге шоу турында сөйләдең инде ә кичке шоу бармы сезнең менә элеккеге шикелле бар иде элек менә хәтерләсәң син үзең дә эшләгән идең белән аннан соң әле безнең тагын ватсап шоу дигән өч егет алып барды Ә, бүгенге көндә әлегә юк. Сәбәбе нәрсәдә?
Ә, бераз гына формат үзгәртеп карарга булдык, ә, чөнки татар радиосында да бар ул кичке шоу. Ә, кеше эштән кайтканда бәлки яңа музыка тыңлау, кыска гына информация ишетү э, яхшырак түгел микән дигән нәтиҗәгә килдек тә менә әлегә безнең шул кыска сәхифәләр музыка форматында бар әле эфир. Алай икән.
Радиотауыш бит инде улай ма алып баручыларга менә ниндидер критерийлар бармы?
Татар телен белү, әлбәттә. Без э, тавыш беренче мин, э, мин күбрәк иске мәктәптер инде бәлки тавыш беренче чираттадыр дип уйлыйм. Вот Галимуллин һәм Саттарова кем әле? Мәрьям Саттаровалар алып барган, алар эшләгән урын бу. Шулай шулай аларны рухи. Бу якта режиссер утырадыр иде. пультта тавышны көйләп, аннары ахырда болай итеп түгәрәклә тизрәк дип ашты. Ул Татарстан радиосында хәзер дә шулай шиләр түгелме соң? Пульт артында аерым кеше утыра, алып баручы аерым име? Хәзер бәлки инде эфирда пультта утыручылар да бардыр, ләкин тапшырулар яздырганда шулай. Әле без килгән чорда да шулай иде. Ләкин менә шушы соңгы 20 ел эчендә радио 180 градуска үзгәргән. Без килгәндә әле теге ленталар булмаса да, әле магнитофон кассеталары, мини-дисклар, дисклар бар иде. Җырларны алдан коробкаларга җыеп төшеп, шкафта дисклар тора иде, шулардан җырларны табып куя. Хәзер инде бар нәрсә дә автоматлаштырылган. Алдан төзелеп куела. Ул яктан инде алып баручыга җайлырак.
Ярый, рәхмәт бик зур.